Helo na, Steph sy'n ma, croeso i ar gered. Heddi, ni'n mynd i fynd ar gered rownd, ble fi'n byw, Llan Badan Fawr. I ddechrau'n taith ni heddi, dwi'n mynd i fynychu o'n man cychwyn ni nôl ar bwys Parc Kronborg, ar hyd y llwybr beicio sy'n cysylltu Aberystwyth a Pontarfynach. A'r lle cynta dwi'n ymddangos i chi yw Parc y Llyn. A mae Parc y Llyn yn barc natur um, pwysig iawn yn Aberystwyth sy'n gartre i'r llygoden ddŵr a os chi'n lwcus Glas y Dorlan! Reit da, felly fi wedi dod off y llwybr beicio, fi wedi cerdded trwy'r cod, cerdded trwy Parc y Llyn, a fi wedi cyrraedd lawr fan hyn nawr ar bwys yr afon Reidol. Mae dan ni caff football pen parc ewch o draw. Morrison's i'r cyfeiriad na. Os eisiau gwell. Ww! A mae yna gi yn yr afon. Fi wedi cyrraedd Kia Blaen Dole, am y tu ôl y ffens ma fan hyn. Kia sy yn gyfarwydd i rai o'n chi fi'n siŵr. Um, hwn yw lleoliad Aberystwyth Sevens a hefyd cystadleuaethau chwaraeon yr urdd. A yn y pellter, rhywle draw fyna, ble mae'n mynd? Ble mae'n mynd? O ie, yeah. Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Eglwys Llanbad yn fawr. A ni'n mynd i fynd fyna nes mlaen. Ar ôl cye ware blaen Dwole bych chi'n gweld y bont rheilffordd 'ma, sy wrth gwrs mynd â rheilffordd Cwm Reidol yr holl ffordd lan y dyffryn i Bontarfynach. Ond yym beth 'yn ni moyn neud yw mynd trw'r gât fach 'ma, neu fel ma' nhw'n gweud yn y dyfodiaeth leol, llidiart. A ni'n mynd i fod yn stopio, edrych a gwrando. Mm, sy'n mynd i'n dod. A cario ymlaen i bentre Llanbad yn fawr. Os garwch chi mlaen ar hyd y llwybr, newch chi ddod ar draws y twnnel ma. A'r twnnel ma, sy'n helpu ni i fynd o dan y brif reilffordd. Okay? Y brif reilffordd. Glywch yna? Y brif reilffordd i Ramwythig. A Lloegr. Ar ôl gadael y twnnel, cerddwch i gyfeiriad Ffordd Fawr a trowch i'r chwith fel tasech chi'n troi am Aberystwyth a welwch chi wap uh, doi o dyfarnau'r pen cartre, sef y gogerddan tu ôl i fi, sef cartre Padarn United, a mae'n agor am dri o'r gloch yn ôl bob sôn, a wedyn ei mae dan e'r llew di tu ôl. So, dwi'n mynd i tra croes yr hewl a dangos i chi y cof golofn yn draw fan hyn. Reit, fe wedi croesi'r hewl a fi wedi cyrraedd y gof golofn, um, sydd wrth gwrs yn cofio am y rheini sydd wedi colli bywyde yn y ddoi rhyfel byd. A beth sy'n ddiddorol am yr un ma, wrth gwrs, mae'n edrych bach yn Geltaidd. Fel tas wedi cael ei gerfio gan seithenyn, neu rhywun debyg. Ar ôl cael hoe bach ar y sgwâr, cerddwch trwy borth eglws Llanbadarn Fawr. Mae'r eglwys ar gau heddi yn anffodus achos covid 19, ond byddwch yn siŵr o gael pip rownd unwaith mae'r eglwys yn ail-agor achos mae fe'n eitha seis, fo'n onest. Eitha seis. Wedi ni bod yn cwmpo yn y wompyn categori. Ie, yeah, bendant yn wompyn. Eglwys Llanbad yn fawr. Does what it says on the tin. Pan chi'n gadael yr eglwys, trowch i gyfeiriad y dre a cerddwch ar hyd y pafin, a ar ôl tamaid bach newch chi ddod ar draws y troad mewn i Ysgol Penweddig, Ysgol Gyfun Gymraeg Aberystwyth wrth gwrs, a wedyn y unig isa' chi'n neud yw cerdded ar hyd y pafin 'ma, dilyn yr arwyddion sy'n gweud canol y dref. Um, pasio canolfan hamdden Plas Creek sy tu ôl fi nawr. A... neu bron a benni. Yna trowch i gyfeiriad llwybrau reidol a Ystwyth gan groesi'r bont reilffordd. A dyna ni, nôl ble dechreuon ni, fan hyn ar bwys y Starling Cloud a Pharc Cronberg. Um, gweithio joioch chi yn wac fach ni. Helo gyfeillion, siwr i chi? Uh, Rodri Francis i ma, si ma. Um, na fe, i fi wneud, um, yn i wneud rhywbeth y podcast eddi, gach chi weld beth yw yn ys ymlaen. Uh, neud e wrth gwrs i Ceren Mentriad Ceredigion, uh, mewn cydweithrediad gyda Radio Aber. Fel bod rhaid i chi'n gwybod, um, fi wedi gwneud fideos um, o yn anter un o'i yn eisiau yng Ngwlad Thai. Wi'n nôl yn Aberystwyth nawr, felly yy beth i ni'n mynd i wneud heddi yw mynd o gwmpas a wneud bach o um, spiel falle, bach o um, hanes Aberystwyth. Dwi wedi bod mewn quarantine am bythefnos, so nawr i'r bore cyntaf i ddod mas, a mae fe'n teimlo fel bod fi wedi dod mas o carchar i ryw ddade. Mae fe'n deimlo braf, uh, mae'r tywydd yn neis, felly um, i fi byw bwys Pont Trefechan, Yym, felly, gallwn ni ddechrau fanna falle, a gweld uh, byti hanes uh, y bont enwog na. Mae rai' fi fod yn onest, mae hwnna'n deimlad braf, yym shwt ma' nw'n gweld arnoch chi cofion a lot yn y ddechre le oedd rai' chi aros i fewn a ie oedd e'n dipyn o her yym a nawr i fyn' mas mas i'r awyr iach fel i fi bod am yym bythefnos yn aros tu fewn Yn edrych ar y dyddie, yn tocio dydd ar ôl dydd, yn barod i fynd mas a nawr fi'n gallu, felly yy ma' fe'n deimlad rili rili neis. Ok, wi ar pont Trefechan, pont enwog iawn yn yym hanes Aberystwyth, hanes Cymru, ma' 'na blac fan hyn yym felly i ni mynd i ddarllen y plac a gwel' yn union pam ma'r bont yma'n enwog. Ok, wi'n darllen y y plac ma nawr y geiriau ar y bont hwn cynhaliodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ei phrotest di-drais gyntaf dros gyfiawned i'r iaith Gymraeg dydd Sadwrn, Chwefror yr Ail, 1963. Ocê, dyma'r bont le gynhaliwyd um, y brotest, y brotest cyntaf Cymdeithas yr Iaith dros hawliau yym iaith Gymraeg i bobl Cymru. O be fi'n gwybod o'r hanes yw, be digwyddodd yw, oedd 'na griw o bobl ifanc, griw o bobl wedi, yn syml iawn, wedi eistedd yng nghanol y bont a stop y traffig. Yym a reswm oedd hynny wedi digwydd yw, wel, oedd e'n dod â sylw, daeth y sylw i'r wasg genedlaethol, wasg yng Nghymru, yy wasg y Pryden a A wedyn o hynny wedyn odd o'n n'w wedi ga'l cyfle wedyn i ddweud pam yn union o nathon n'w brotestio, ffaith yw bod nad odd gan bobol odd yng Nghymru yr hawl i ddefnyddio'r iaith Gymraeg yy yn gyhoeddus, yy dim hawl iddyn nhw i sgwennu pethe fel cheques Gymra'g, yym dogfenne yn Gymra'g, dogfenne Cymra'g, cheques Cymra'g, yym ie felly yy dyna le ddigwyddodd, dyma le ma' hanes di greu i feddwl bo fi jyst yn byw Jyst r- rownd y gornel i fyn 'yn, ma' fe'n ffantastic! Fi'n rhan o hanes, ma' fe'n brilliant. A trwy hynny, wrth gwrs, yy dyma pam ma' 'da ni'r holl pethe ffantastic sy 'da ni heddi, wrth gwrs, ysgolion Cymraeg, ma' ma'r deddf Deddfau Iaith Gymraeg i sicrhau bo' pobl â'r hawl i siarad Cymraeg yng Nghymru. Ma' 'da ni, wrth gwrs, yym ch'mod, dyw'r dyw'r dyw'r dyw'r frwydr ddim drosodd 'to, a ma' dal Dyn ni yy brwydrau ereill i'w hennill ond yym ch'mod ers un naw chwech tri pan ddechreuodd y brotest ma'r Bont y Fechan yym ch'mod ni ni'n dod yn bell gyfeillion felly yym ie hanes gwych iawn hanes arbennig yn Aberystwyth hanes yr iaith Cymrâg yym ie yn Aberystwyth a jyst isie dweud 'to i fi byw rownd y gornel i hwn yy wel jyst jyst lawr y stryd fan 'yn a Mae fe'n teimlad braf iawn, fi'n gallu paso'r bont 'ma bob dydd, cerdded mas o'r dosbarth bob dydd i feddwl, dyma le ddigwyddodd y chwyldro dros hawliau i yym siaradwyr Cymraeg Cymru. Ok, wi'n cerdded lawr yym Pen y Cae nawr, Ffordd Pen y Cae nawr, wi'n cadw'n yym llais i'n dawel, so ma' pobl yn edrych arna fi rili od yn meddwl pam 'yn ni'n ffilmo fan hyn. Yym, felly, ie, beth 'y fi'n myn' i neud, os ma' fe'n iawn 'da chi gyfeillion, fi'n myn' i my' lawr y ffrynt pwys y môr a, ie, myn' i gerdded lawr fyn 'na a gweld be' sy 'da ni fyn 'na, be' sy 'da ni fyn 'na, os galle yy rywbeth i fi di- gallu yym dysgu o falle. Yym, ie, felly yym, gyda chi nes ymlan. Oce wi ar lan y môr yn Aberystwyth a ie wi'n gweld golygfa fan hyn ma' fe'n ffantastic a ch'mo' be' sy'n dod i meddwl i ma' cerdd arbennig cerdd gwych yy Tŷ Gwyndon lan yn Tŷ y Maros a dwi isie bo' fi'n gallu yym cyfleu rhai o'r geirie os ma' wnna'n iawn, draw dros y don mae bro dirion a deri cwyn yn ei thir ac yno ni fferi na haint Os na henaint, yn nes ef allan ei hun sy felly. Felly, yym, ie, wrth i fi ymadrodd y geirie 'na, a chi'n gwel' y môr fana, wedyn, ie, gwel' Paradwys Pur yn y pellter falle, o'n i, yym, seren wthnos dwetha, ne' ryw bythefnos yn ôl, o'n i yn yy yng Ngwlad Thai, ch'bod, a odd y geirie'r yym gerdd yn yn dod i meddwl i, a ma' fe'n dod 'to, felly yym, felly ar lan y môr yn Aberystwyth, 'ych chi'n gwel' fyn 'yn, Yym ie ma' fe'n deimlad braf a a wi'n timlo'r yym gwynt yn dod ata i ma' fe'n yy ma' fe'n deimlad braf iawn yym ie timlo dy rhyddid. A tra bo' fi wrthi fyn 'yn, ma' fe ryw fath o draddodiad yn Aberystwyth ar lan y môr ble chi yn taro'r bar, chi'n cico'r bar, felly be' wi myn' i neud, fi myn' i cico'r bar a fi myn' i fyn' i'r ochor arall, fi fi ar ochor de y traeth, South Beach yn Aberystwyth, felly yy ie ma' fe'n draddodiad, 'yn ni'n cico'r baren. A wedyn mynd yr ochr arall, cico'r baren yy yy ochr gogledd y yym y traeth, a dod nôl i fan 'yn wedyn, ma' fe'n draddodiad, felly yym dwi'n mynd i neud wnna, a falle gallu neud cwpwl o hanesion ar y ffordd, falle p- p- pwy falle fi'n gwrdd â bobol, fi mo'yn gwbod, gewn ni weld shwt ma' shwt ma' bobol, shwt 'yn ni'n timlo, ie? Grêt. O ch'mo' bo' fi'n cerdded lawr yym y môr fan 'yn, lawr lan y môr, ma' fe'n deimlo braf 'da fi gwel' Yr hen goleg Aberystwyth. Felly yym na i ddim mynd lan nawr, dwi'n mynd i fynd ar lan y môr, cerdded lan y fo- môr gynta, a fel wedes i bwrw'r baren yr ochr arall, a falle ewn ni i'r hen goleg yy nes ymlan. Ac wrth i ni baso'r pier fan hyn, dyma'r pier enwog yn Aberystwyth, a siŵr o rai o chi'n gwybod yy wel yn ystod yym yr hydre, mis Hydre, mis Medi, ma'r holl dridiau, ma' 'na filoedd ar filoedd ar filoedd o dridiau yn dod mai'n gynnull. Ma yym y pier yn yn Aberystwyth yn enwog iawn am ynny. Yym sai'n gweld drydo'i heddi ma' falle ie tymor yma'n iawn falle ma' nw'n dod yn ystod mis Hydre wrth gwrs on' ie yym ie braf gweld hynny heddi a braf gweld y bobol yym hyfryd. Ma' fe'n ddiwrnod braf ia- da braf iawn yn Aberystwyth heddi. Ok gyfeillion!

Fantastic! Ie, fi hanner ffordd trwyddi, hanner ffordd trwy yy daith cerdded enwog iawn yma on' cyn i fi fyn' nôl yym ie fi'n mynd i fyn' lan fyn 'yn yy be' sy 'da ni fyn 'yn dwed gewn ni weld nawr. Fel gallwch chi weld fyn 'yn i fi bwys yy reilffordd y graig ma' hwn yn mynd fyny be' sy'n ga'l ei alw ma'n ga'l ei alw'n costitutiol costutitional hill yym ie dyna'r yy Term sy'n cael ei ddisgrifio i'r bryn yma, um, bryn y graig yn Gymraeg, a ie, yeah, mae'r ma, ma, ma lle yma yn enwog Um, Wel, yn i, bod chi'n mynd lan wedyn lan y bryn, mae'r ma tren yn mynd i fyny i chi, chi'n gweld yr holl golygfeydd ffantastig ma'n Aberystwyth. Um, dwi ddim yn mynd i mynd lan heddi, a dwi'n mynd i gerdded, dim dy fi'r egni, ond um, Ie, ochr arall enwog i yym i Aberystwyth, chi'n gwbod gerddwyr yn do' lawr fyn 'yn nawr ond yym falle dydd arall i ni a'i drio on' yy wi'n teimlo bach yn rhy ddiog heddi, ymddiheuriade gyfeillion ond yym ie 'na fe ewn ni nôl lawr i yy i ffrynt ewn ni nôl lawr i lan y môr. Ok a dwi nôl i le oeddwn ni ar y dechre! Fi 'di cwbwlhau'r daith fi'n cico'r baren a 'na ni! A dyna ni yr Daeth cerdded enwog o'r un baryn i'r llall a nôl ar lan i'r môr yn Aberystwyth, fi 'di cwblhau e. Yym, o ran yy be' ni'n myn' i nesa yn wedyn fi'n meddwl ewn ni lan ewn ni i'r cen goleg falle a falle'r llyfyrgell. Felly yy edrych ymlan i weld yy mwy o bethe yy am hanes Aberystwyth. A'i diwylliant hi felly gyda chi yy nes ymlaen? Ok gyfeillion yym fi tu fas yym yr hen goleg fan hyn yn Aberystwyth yr hen goleg yn lle yym enwog iawn gallwn i ddim yn mewn yy achos y sefyllfa i ni ohoni wel yym o leia ma' ma' fe di cau ar hyn o bryd ond yym Ie, mae'r Hen Goleg yn lle enwog iawn. 1795 oedd yr adeilad wedi cael ei adeiladu gan dyn o'r enw John Nash mae'n debyg, a'n wreiddiol mi oedd e yn um, westi, a wedyn mi môl, nôl yn 1870 falle, oedd yr prifysgol wedi um, wedi prynu hyn, wedi prynu yym yym y gwesty a troi mynd i'r hen goleg. Fi'n darllen yym hwn fan hyn, cynlluniwyd yr adeilad yma gan Jay P Seddon fel gwesty a fe cwb- cwblhaed yn yn un wyth chwe saith. Prynwr yr adeil- yr adeilad gan sylfaenwyr Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth. Felly na'r wybodaeth fyna, arbennig. Yy nid byd byd heb wybodaeth, Cymdeithas Ddinesig Aberystwyth 1988 wedi rhoi'r plac fyny fan hyn, felly yym yym ie ma'r lle ma'n hanesyddol, yr hen goleg wedi dod â lot fawr o fywyd, wel hwn i- ma' hynny yw a'r brifysgol yr hen goleg yw Aberystwyth yn y pen draw? Fi ddim yn gwbod on' ma' ran enfawr o'r hanes Be ni'n mynd i neud nawr, ni yng nghefn yr adeilad, ni'n mynd i mynd i'r ffrynt, yym dewch 'da fi a wna i esbonio yy pam o'n ni'n mynd i ffrynt y coleg. D- dw i rywbeth i ddangos i chi. A dyma'r dyn ei hunan, yym Tomos Charles Edwards, dyma cerflun o Tomos Charles Edwards, a Tomos Charles Edwards oedd, fe oedd yym prif athro cyntaf yy Prifysgol Aberystwyth nôl yn 1872, felly dyma pwy yw'r yy gŵr yym bonheddig fan hyn. A wrth gwrs ma' Prifysgol Aberystwyth yr Hen Goll wedi dod â shwt gyment o gyfoeth diwylliannol ac academaidd i Aberystwyth a ma' Thomas Charles Edwards yym ma' fe yn berson allweddol iawn yy yn datblygu'r brifysgol wrth gwrs fe yn y prifathra gynta a yym ie felly yy dyna pam ma'r ma'r cerflun yma yna i'w gofio fe fe fy nad ei lyfr yn darlithio fi'n siŵr yym felly ie Thomas Charles Edwards diolch i ti am ddod â yy Aberystwyth yn ddod â prifysgol Aberystwyth i I i ni yn Aberystwyth, y Brifysgol yma yn Aberystwyth, a diolch i ti hefyd am yym yr holl pethe diwylliannol ffantastig ac ac academaidd sydd wedi dod i Aberystwyth yym dros y canrif a mwy dwetha achos yy ti yn y ran yma fe ar dechre. A dwi'n edrych ar adeilad yr hen goleg fan hyn a jyst isie dweud ma'r adeilad 'ma, ma'r pensaerniaeth yn wych. Yy 'yn ni mor lwcus 'ma yn Aberystwyth bod 'da ni adeiladoedd gwych a jyst gweld y grefft, y gwaith o'dd wedi mynd tu ôl i hwn, pam adeiladwyd hwn yym nôl yy yn ei yn yn y deunawfed ganrif. Arbennig, arbennig, arbennig. Mae fy mrawd a swyn prowd iawn i fyw yn Aberystwyth, prowd iawn i fod yn rhan o dref sydd mor, mor bert, yym, adeiladodd gwych, yy, diwylliant ffantastig. Adeilad eiconig! I ni tu fas i Llyfrgell Genedlaethol Aberystwyth, Wel, Llyfr Genedlaethol Cymru sydd wedi lleoli yma yn Aberystwyth, chwech miliwn o ha- chwech miliwn a hanner o lyfre tu fewn um, i'r llyfrgell fan hyn. Un o gyflogwyr mwya um, Ceredigion, uh, mae yna ganodd y bobl uh, yn gweithio yn yr ardal yma, yn y, yn y llyfrgell ma, a mae'r Llyfrgell wedi bod ar agor o be fu'n, beth o'n i'n yy darllen ar Wicipedia, ers 1917. Fel wedes i, adeilad eiconig, yym rhan enfawr o'r diwylliant Gymreig, a yym ma' fe'r adeilad yn ffantastig. Yn anffodus ar hyn o bryd ma'n edrych fel bo' nw yn yy bo' nw'n ail adeiladu rywbeth, felly ni methu gweld y llyfrgell yn llawn a ac wrth cwrs ma' wedi cau oherwydd yym y sefyllfa'r coronavirus ond yym ie ma' fe'n braf iawn i ddod fan hyn, wi'n nabod lot o'n ffrindie i sy 'di gwitho sy dal yn gwmpwrhau i witho 'na ac wedi gwitho 'na yn y gorffennol felly Llyfr Genedlaethol Aberystwyth rhan enfawr o'r diwylliant Cymra'g sydd yn dangos o diwedd y dydd ma' Aberystwyth yn eiconig yn y ffaith bod yy 'na shwd gymaint o bethe diwylliannol Cymreig yn yy yn rhan o'r dref 'ma, dref bach ond ar yr un pryd dref bwysig yym a ac yn rhan enfawr o yym yy bywyd yy yng Nghymru. Be' sydd yn hyfryd am o'r Llyfyrgell yw'r olygfa, ma'r olygfa'n ffantastig, ma' fan 'yn o top yy Bryn Penglais. A ma' fe'n hyfryd ni'n gwel' e lan i'r môr fan 'na. Ma' fe'n gwych yy ma' fe'n wych a gwel' yr holl dai yma yym ie ma' fe yn ffantastig ma' fe'n braf iawn i fod ar top y bryn yma bwys y llyfrgell genedlaeth 'ma yn yy yym yn yy yn Aberystwyth yn yym yn gwel' yr olygfa yndyw e'n wych wi mor mor hapus a fi mor falch yym bo' fi yn byw yn Aberystwyth. A dyma ni y tu allan i Neuadd Pantycelyn. Neuadd Pantycelyn, neuadd uh, i myfyrwyr sy'n Gymru Cymraeg. Uh, mae hwn wedi bod um, yn agor ers um, y 70au cynnar, ond lot o hanes i'r lle yma, lot o hanes i'r lle yma, oherwydd dyma le oedd brwydre dros hawliau sifil um, dros uh, yr iaith Gymraeg, a lot o myfyrwyr wedi protesti ac yn dod yn Neuadd Pantycelyn, le mae The Machine gwleidyddol, y chwyrdro ieithyddol, os gallai defnyddio'r term yma, na le oedd y gwleidyddiaeth hunan yn digwydd, le oedd y parotidiadau yn mynd tuag at protestiadau Cymdeithas yr Iaith dros y y blynyddoedd diwetha' yma. Ac wrth gwrs erbyn nawr mae Neuadd Pantycelyn, mae wedi bod yn cau ga- ar gau ers blynyddoedd, ar rai ers rhai blynyddoedd, er mwyn nhw yym ail-wneud y lle, a sicrhau yy bod y neuadd enwog 'ma'n parhau a yym bod yym y myfyrwyr yn yy cael yym y gwell c- cyfleusterau na felly oedd rai blynyddoedd yn ôl ond yym mae'n braf gweld bod yym y myfyrwyr mae'n debyg yn mynd i fynd nôl yn yy yn y miso neu'r blwyddyn nesa 'ma mewn i'r adeilad eiconig 'ma eto ran enfawr o'r diwylliant Gymraeg y diwylliant Gymreig Mae Aberystwyth de shwt gymaint i gynnig o ran yym cyfoeth yym diwylliannol yym Cymru. Oce, gobeithio eich bod chi wedi mwynhau y daith gerdd yna, o'n i yn sicr wedi wedi joio a wedi dysgu bach yn fwy ybyty Aberystwyth er gweithio'r ffaith bod fi wedi byw yy 'ma ers bron i ugain mlynedd yym dwi'n dysgu mwy am Aber yy bob dydd. Jyst isie dweud cyn i fi orffen, 'y nhewi enw i yw Rhodri Francis a dwi'n gweithio i Cered, Menter Iaith Ceredigion sy'n gweithredu dros y Gymraeg yn Sir Ceredigion a fe wnaethod y por- prosiect yma ar y cyd gyda Radio Aber. Mae Radio Aber yn orsaf radio cymunedol yn Aberystwyth, felly braf iawn i'w cydweithio gyda Radio Aber a gobeithio bod ni'n gwneud mwy o'r ffilmiau yma yn y dyfodol agos. Diolch yn fawr i chi!